so how do you do it ngatitange nekulinga demo guys uh, so we switch to demo remember youll be under traders up so vanoda kubvunza unoenda sei kutraders up just click these three lines voenda pa pakanzi traders up then papeji ratiri rino rido rakanzi traders up so guys tiri pakanzi demo kudaro how do you link

eh, deriv mt5 accounts so guys eh, these accounts eh, ndovaunovhura womalinkisa kudemo account so let's click on derived demo so guys eh, pane two more options pane yakanzi derived demo iri pekutanga then koita yakanzi financial demo koita yakanzi swap free demo guys so you can open any, any one guys uh, kusara kwefinancial demo so ini now choose this one iri pekutanga eh, so guys ebva ti create a derive mt5 password guys so ini ndakuisa password yangu yandoziva kuti handizokanganwi kana zvidodoka kumt5 so let me just paste my password so as you can see eh, ndobai pakanzi create derive mt5 password

totazongonolinka ka one so toswicha toenda pakanzi riu so pariu again eh, nkuona the same page rakanzi deriv mt5 then i click on get then guys pariu account guys pane three maoptions three maoptions so isusu we are going to be using this one iri pekutanga ichi ndoyatinoklika tikangoklika chibox icho chichi as you can see eh, icho zvato highlightika ndo chatinoklika chiri pekutanga chakanzi send fin send guys then you click on next so yobva ti create your mt5 password guys so ini ndakuisa mt5 password yangu again then i paste then i click on add account so as you can see guys uh, this is real account yakundudza kuti transfer now kuti ndoda kuti transfer mari mt5 kwangu izvezve or later so uh, eh, will do it eh, next time so i'll click maybe later so as you can see this is a real account and there's 00 usd kuratidza kuti hamuna mari yataisa guys

madetails pane pakanzi broker guys as you can see broker so our broker iderif munhu akakubvunza iwewe since youare beginner munhu akakubvunza kuti what is a broker rako chii unongomudza kuti broker rangu randoshandisa ndiderif so broker rinenge chiacta as a bank kuti like munhu akabvunza kuti bank raunoshandisa ndetepi obva kuti ecbz enmb whatever so kuforex trading mabanks edu tinona derive wana xns wana just markets akawandisa but isusu weare using derive

so uchitanga kuvhura metatrader 5 ichakuudza this thing this message yakanzi welcome chi just click on accept guys then open a demo ah, just close this table unongobaya ka x apo guys wobaya ka x so inokuendesa pa this page you see so maybe haisi pa this page or tiri pana apa lese taclicka back button so pane pangori blank pakadai so so iwewe zvauchaita e, so iwe zvauchaita you just click on pakanzi cots apo padenga pa three lines apo cots then click on get started guys so taklika panzi get started papabuda pana pakanzi accounts then toklika ka, ka add button ka plus aka then we click

so let's type in deriv deriv right so guys nangotypa kuti deriv chete c pane maderiv akawandisa pane deriv bvi ltd deriv fx isusu rabuda patasecha the ir rakanzi deriv svg lcc guys mazviona so we click on that one so papanzi login guys login so takuitisa login id yedu yaya iyo yatakopa iyo yakanzi 10 12 73 78 1 so takupesta that number panapa tataikopa kudhara then password toisa password yedu yechi yemt5 again guys so password yaunenge wambocreata papa yapo wavhura account yemt5 so inda kupesta password yangu pana so ill be covering this for the sake of chi uh, secure my info so guys saver remember this is a real account so saver pasaver pakanzi chii pasaver pedu pakanzi derive svg

sezvamuri kungoona we are now logged in guys e, pakubuda pakanzi cots e, eh, tikabaya pakanzi charts pari kubudawo zvimalines zvered then tikabaya pakanzi trade pari balance pane zero kuratidza kuti iriyo account hamuna mari irimo ende iriyo account kazhinji kacho inenge ne this credit card padenga kakaita kacredit card aka so tikaenda pakanzi history inongotishowa kuti nhasi taita profit yemari taita deposit yemari swaps and commissions e, then izvi ndo zvatinge tichizokudzidzisai guys ndo zvatinge tichizokudzidzisai kuti totrader sei guys so we have, we have linked our real account to meta trader 5 guys as you can see so tabaya panzi manage account we now want to add a demo account guys so we go back to our broker so guys ya yeah, tadzokera back to our broker guys and we click on demo we now want to link the demo account guys tirongogara tazvilinka zvese kuti tisazoconfusike so we click pakanzi rew apo just like this pobuda pakanzi rew and demo isu toclicka kakanzi demo ako so that ichi inotoendesa kudemo account wedu so taenda pakanzi demo tiri pakanzi options and multiplier so we switch to cfds tongobaya pakanzi cfds apo then we switch to cfds then we click on open guys to click pakanzi open kuti tiwane madetails edu achashandisa kuloga in so toda kuloga in demo so guys muri kuona zvakanyorwa pa pakanzi broker rakanzi deriv com limited harisi sinonzi deriv svg rakanzi deriv com limited because ndo madetails andikapiwa madetails anosiyana iwe ukapa paakaunti yako unogona unowo pakatonzi deriv e, limited or deriv bvg amen whatever e, zvinosiyana nekuti wapiwa seva ripi iwe paderiv pa so ini ndo ndapiwa rakanzi deriv limited deriv com limited do broker rangu then seva is deriv demo login id we copy the login id then we go back to our meta trader 5 guys now taenda pameta trader 5 yedu we click ka icon aka keadd as you can see so to search a derive com limited derive so pabuda maderive so derive com limited guys iri ndo broker redu ratapiwa then we click on derive com limited as you can see now toisa login id yedu kana yatakopa then password toisa password yedu tiruiziva iwe unenge uchiziva password yako sazokopera madetails angu uh, because vamwe itoziva kuti makakwana so saver guys our saver yeah, let's, let's check our saver saver redu rakanzi derif demo guys so even tikada kuswicha pane mamwe save anenge aripo vana save vana eh, ndo masave mamwe anenge aripo derif demo derif save derif save 2 derif save 3 isusu redu derif demo because we want to log in demo account guys then we click on log in guys as you can see uh, our demo account has been added guys so as you can see tikaenda pakanzi cots eh, mapezi edu ari kutofamba eh, tikaenda pakanzi charts guys eh, tiri kuona aya ndo anenge achinzi macandlesticks guys ukanzwa munhu achiti he eh, macandlesticks macandlesticks do acho anenge achitaurwa guys to macandlesticks tikaenda pakanzi trade tikuona kuti eh, tine 10000 dollars guys yekupractiza nayo real fake money guys then tikabaya pakanzi history guys eh, we can see kuti eh, deposit tine deposit 10000 dollars yadeposit kwa kuaccount kwedu eh, then yeah profit 00 because hatina kutrader then apa kanzi messages hapana basa pane panenge kudzwa maupdates and stuff yeah so we've linked guys our metatrader 5 to our real account and you, i want you to notice one thing guys tiri pademo account you can see hapana kacredit card kake kanga chitaura kuratidza kuti its fake account you can't withdraw on a demo so hapana withdraw credit card this is how we link our broker